Tũgakena mũno mũno twaringa rũĩ rwa gĩkuũ tũthiĩ igũrũ bũrũri wa andũ arĩa atheru. Ndakũgeithia mũno mwĩroreri na mũthikĩrĩria, njĩtagwo Daniel Gĩcũhĩ. Nĩ wega nĩ kwĩrora mũtambo ũyũ witũ wa Danjik Television. Mwatigĩrĩire nĩ twagĩthiĩ tuona Njoroge, Na Njoroge nĩ athiĩte wega mũno tondũ nĩ twatigĩrĩire nĩ egũthiĩ studio kũrĩa Ndende Records, na ũmũthĩ twatinda studio na nĩ harĩ na kĩrĩko nĩ ekũringa nyĩmbo ici, nĩ arĩkia gũciringa na nĩ ngũkĩmuonia wĩra ũrĩa mũnini kerĩ tũthiĩ wĩra ũrĩa twagĩtinda naguo na wakĩrĩkĩrĩra nĩ mũgũkĩwona wĩ wothe. Nĩ ndamũcokeria ngatho arĩa makoretwo makĩrũgama na Danjik. arĩa makoretwo mena makĩhoya na Danjik, Ngai aromũrathima, Ngai aromwĩka wega. Mũteithia wa mũthĩni nĩ Ngai agwatagia ngwatio, nake ũrĩa ũkundanagia tũmaĩ, nake to agagĩkundio tũmaĩ. Nĩ ngwenda kũmwĩra ũngĩkonona wĩna ũhoti wa gũteithia mũndũ kana wa kũmũkĩria gĩkĩro arĩ wone wĩna ũhoti wa kũmwambatĩria, mũteithie tondũ nawe rũciũ nawe nĩ ũgateithio kana mwana waku. Reke tũthondeke chain ya gũteithania, tondũ gũkũ mũhuro wa riũa no gwa kahinda kanini, mũthenya ũkinye tũinũkĩre tũkaheo mũcara. Ngai aromũrathima, Ngai aromwĩka wega. Thengiũ.

Wat is dit speciaal? Moest ik zien? Different. Different. Pretty good panini. twaigua mũgambo waku wararia na nabi ona arĩa atene nguraro twĩna nyingĩ cia mũtũrĩre ngũrũ citũ mwathani nĩ kũba Sasa

God bless you. Nwa- nwa rwika arrangement njega Eh, na rwaima wega Yes. nĩ kĩndũ gĩkũgocithia ngai ũguo nĩguo. na kĩrathime ngoro nyingĩ Yeah. yes na ngai witũ agũtũrie Eh, ona we no ingiuga rathimwo mũno wĩna kĩheo kĩega mũno Ĩĩ. session ĩno yuma njega mũno danjik eh? Mm. imekuwa sawa sana ni ndake na mwakurekodi tondu handu mwaka kurekod amwe makorwo Mhm. hihi

ena kĩheo na ena messages njega mũno nĩ gũcikinyĩre andũ aingĩ o ũrĩa kũhoteka Mm. so cioka just share Mm. na mũcione mũno Mm. na thĩinĩ kũmwana amen Yeah. niĩ na niĩ ndirĩ maũndũ maingĩ ngiuga Yep. no kuga ngai witũ arathime dede records Amen. na nĩ tondũ dede records nĩ ĩrutĩte wĩra mũingĩ ona to niĩ Yeah. ni ni aingĩ roistimu Yeah. ben githae Yes. denis mutara Amen. Ngai nĩ akũhete ciara ici rĩ, Ĩĩ. Ngai nĩ acihakĩte maguta Okay. ika- ikaruta hits nyingĩ thĩinĩ wa Kenya na thĩinĩ wa thĩ Okay. koguo ah, akuongerere Yes. a- ari anoint na athiĩ na mbere kwamba- kwambararia Tende Records rĩu njoke njuge njoke ngwĩte Danjik TV Yes, yes, yes. nĩ andũ angĩ marutĩte wĩra mũingĩ mũno magateithia andũ aingĩ mũno angĩ manakorwo morĩire nginya Saudi, Saudi angĩ magakorwo mena mathĩna matiganĩte Niĩ ndĩ ũmwe wa arĩa mateithĩkĩte through Tangic TV. Koguo Tangic TV hongera inyi mũrĩ a bata na mũthiĩ na mbere o ũguo na wĩra ũcio mũrutagĩra Ngai ti wa tũhũ. Nawe wĩroreri ũmenye ũndũ ũmwe, nyĩmbo ici tũinaga tũngĩaga wa gũthikĩrĩria, tũngĩaga wa kwĩrorera tũtingĩkĩina. Rĩu wee wĩ wa bata mũno na ugage wĩ wa bata mũno. Kwoguo ndiragũcokeria kana tũgagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa ũguo ũthikagĩrĩria nyĩmbo citũ, ũkerorera nyĩmbo citũ. Ngai witũ arokũrathima, arogũtũria na akũheage ona mbeca cia gwĩkĩra bundles ĩĩ nĩ getha ũgagĩka atĩ harĩa ũgagĩ stream nĩ tondũ Ngai nĩ Ngai. Kwoguo Ngai witũ akũrathime o nawe. agwĩke maũndũ mega amũgitagĩre ũngĩkorwo wĩ Kenya ũngĩkorwo wĩ abroad Ngai witũ niĩ ndaria thakame ya Jesũ ĩtũre ĩmũgitĩrĩte ĩmũthiũrũrũkĩirie mũtikanone ũru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe na rĩa Ngai mũriũ na rĩa Ngai roho mũtheru ithuothe tuge amen thank you very much Rĩu Mr. Sammy Gĩtonga, Yes man. andũ aingĩ maiguaga ngumo yaku makaigua ũhoro wa Ndende Records, no nyende ũtũhutĩrie

Rĩu kuma hau nĩwe ndĩranjia kũruta mawĩra maingĩ. Nĩ kũrikana iria ndanahũrĩra, harĩa ndahũrĩire mĩaka ĩyo nĩ Lois Kim, ndahũrĩire rwĩmbo rwĩtagwo Nathanieli. Nginya ũmũthĩ, kuma Nathanieli tũgĩũka Nissi, tũkiuma Nissi tũgĩũka Hema-inĩ, tũkiuma Hema-inĩ tũgĩũka Neti.

Then uh, mũndũ ũngĩ twahũrire nake nĩ Jane Muthoni Mĩguĩ mm. no ũnyinagĩra Mĩguĩ na korwo korwo kwenda Ngai nĩ ta ikinya angĩtũraga erutaga then uh, the other person is uh, Kĩgũthani twahũrire nake o kĩrĩa erutaga atĩ kondo ka nyeni ona ngũgwa moko-inĩ na maku ngũgwa moko-inĩ maku you know, uh, mũndũ ũngĩ nĩ akĩnjugĩra Nĩ- kũtara kũtara nye- tigana na andũ tũgĩũka tũkĩhũra kĩndũ wani Ah, nĩ- na ona icio inĩ thĩ You know, nĩ- nĩ- nĩ njũĩ nĩ aingĩ mũno na ndũngĩhota kũmatara tũtingĩmatara. no ona- ona nĩ njũĩ ciro wa GP nĩ inĩire gũkũ Ciro wa GP Ah, nĩ andũ aingĩ mũno reke njuge. nĩ njũĩ ndũngĩhota gũcitara rĩu rĩ Ĩ, eh, andũ nĩ mendete nyĩmbo iria ciumĩte kwa Dede Records ĩ, na mm, kwĩna andũ menja yes. diaspora kwa jumla yes na no mende gũgũkinyĩra Ĩĩ. no ũmahe namba yaku no ndĩmahe na ndĩmere eh, okay namba yakwa ya thimũ nĩ 0718 Mhm, 815150 mhm. so 0718 815150 ĩyo nĩ namba yakwa na no nyende kũgweta njuge niĩ nĩ ũndũ wa gũkorwo hũrĩire andũ aingĩ nyĩmbo na tũkamenyeka studio ĩno yakwa-rĩ, he andũ mokaga gũkũ matarĩ na, reke tuge mena kĩheo kĩega mũno no matirĩ na ũhoti wa gwĩka atĩa, ũhoti wa kũina. So nĩ ngoretwo ngĩgeria gwetha well wishers, andũ mangĩũka manyitanĩre na studio ĩno nĩguo tũhote gũkinyanĩria kĩoneki kĩu gĩa gũteithia andũ matarĩ na mbeca. Ta rĩu mũndũ ũcio tuuma nake Paul Njoroge,

Nĩ ũgũtwara mũndũ wĩna kĩheo ta Njoroge na andũ angĩ aingĩ mũno, magoka tũgeka atĩa tũkahota kũma produce. Andũ acio no makorwo na a brighter future na nĩ ũkũrathimwo na ithuĩ nĩ tũkũrathimwo. So if Twĩ ha Phyllis Budhia. Yeah, Phyllis Budhia rĩ arĩ KU. She was uh, arĩ KU agĩũka Dede Records. Back then ndakoragwo Muthaiga. So akĩnjĩra no ende ndĩmũteithĩrĩrie kũhũra rwĩmbo and me I, I, I remember she did not even have all the money eh, niĩ twakĩhũrire rwĩmbo rwake narĩha o kahora o kahora ngiri rĩmwe oka na matano you know, she was very down no ngai nĩ ahũthĩrire niĩ god used me

She did not, know- she did not know where to take it. Tondũ rĩu rĩ, mũndũ ndarĩ na any avenue nginya ya marketing ndarĩ. But at least she had a song in the house. So one day one time Ngai nĩakĩmũhingũrire njĩra na akĩmenyeka. And then the rest is history. The point nĩ rĩrĩ, rĩrĩa mũndũ oka na thĩna rĩ, ũngĩmũteithia rĩ, nĩ mũhingũragĩra njĩra ingĩ nene tondũ ta Phyllis Budhia rĩ, she's one of the best artists not only in Kikuyu but in this country.

I've- I did all that. Ndona Peterson kũrĩa acokire gũthiĩ kũinĩra ringala ya Yesu. Nĩ kwa kada ĩtagwo Waithera. Waithera nake ndauma Nyeri nĩ ndamwĩtire kuma Nyeri. I hosted Waithera for four years gwakwa nyũmba. You know? Na rĩu Waithera rĩu nĩ mũndũ nake nĩ producer mũnene mũno. I gave him a chance also, you know? I hosted him for four years. Uh,

no ndara athambathambie kuu hatahate kuu you know ona ndoĩ kũhũra music no rĩu rĩ ũrĩa waingĩra ndamwĩra ĩ thiĩ cunge mũndũ mũndũ ũcio ga CD ĩ thiĩ ũ- ũngobĩrie rwĩmbo rũu ũndehere agĩthiĩ akĩmenya production now family yake ĩrarĩ na production he he andũ angĩ metagwo a Robert he is also doing very well I nurtured him I had employed him for more than four years he mwanake ũngĩ nda wĩtagwo Dominic Kaema

agĩsharpen skills ciake from there agĩthiĩ akĩrwo nĩ mwanake ũngĩ twakoragwo tũrigainie nake wetagwo prince kam nake akĩmũhe opportunity and that boy today he's the most sought after producer za video in kenya giving people chances mũndũ ta alice kamande

ndarĩkia kĩrĩma kĩa lang'ata rĩ ngĩthiĩ gũikũrũkĩra harĩa bomas harĩa andũ mũndũ ikũrũkagĩra ũguo na mwena ũrĩ kaburi ũyũ ũngĩ nakuo nĩ wild park na nairobi national park ngĩthiĩ gũikũrũkĩrĩra hau karia kwagithia maguta nĩ kĩndũ thaa thita cia ũtukũ going to saa saba akiuria rĩu ngaima mwena ũyũ nĩ kaburi mwena ũyũ nĩ national park what do I do ngĩciria reke ngarũre ngari reke ngerie kũmĩgarũra njoke hane ta mũndũ wacukana Nairobi tondũ rĩu national park gate irĩ harĩa mbere hanini rĩ at least nyone kana ngari nĩ gwĩtĩkĩra kũruma hanini ĩkinye national park harĩa- tondũ hakĩrĩ na thigari harĩa so kwarũra ngari ĩkĩregera bara gatagatĩ Rĩu ngari kuma nĩ kuma nguma ĩ tondũ gũtiarĩ nginya matawa hĩndĩ ĩyo hĩndĩ ĩyo Nairobi was not the way it is today so me I was just there gũtirĩ nginya ngari irahĩtũka rĩu barabara ĩyo tondũ karen no menya nĩ kwa andũ anini I mean nĩ kwa andũ very few

rĩmwe mbendi yo mafuta maguta mau maga about 95 shillings so rĩ mũndũ ũcio rĩ nĩakĩhũthĩrĩte about 400 and katuge magana ma- magana matano hau mũndũ ũcio akĩnjũria kuna kitu ya kuweka mafuta ngĩmwĩra ndirĩ agĩcoka ngari-inĩ yake ngathĩti ya mũthenya ũcio rĩ ithiĩ akĩruta karatathi aikũnja agĩkĩra maguta magĩthira akĩnja ta rumia ngari yaku ngĩrumia ikĩra maguta

ndũkarute ciringi ona ĩmwe akĩnjĩra niĩ rĩu nĩ mũthuri ũcio ũranjĩra ũhoro ũcio kũrĩ hĩndĩ ndarĩ Mombasa Road na kũrĩa gwĩtagwo Salama ngari yakwa ĩgĩthira maguta ngiuma Mombasa na kũrĩ thaa thaa inyanya cia ũtukũ so there is a man who came akĩoya nga- a- agĩũka akĩngima na maguta mathira agĩthiĩ all the way to Salama kĩndũ- harĩ kĩndũ ta kilomita ikũmi akĩmũgũrĩra maguta agĩcoka agĩcoka thutha akĩmũcokeria maguta macio akĩmwĩkĩrĩra ngari-inĩ yake agĩthiĩ kũmũrĩha akĩmwoni ndikwenda ũndĩhe nake akiuga nĩ kũrĩ mũndũ ũngĩ bado wamwĩkĩte kaũndũ ta kau nonyita so

pastor na gathuti na atumia atatu makija tu guthia kesha ngari ya thira maguta i did the same ndaumire hau ngĩikũrũ kana ngata ngĩgũra maguta na ngĩgũra nginya kĩbũyũ ngĩũka ngĩmekĩrĩra maguta ngari na ngĩmera ndikumera rĩtwa rĩakwa na ndikumahe namba ciakwa cia thimũ tondũ ndikwenda mandĩhe na niĩ ngĩmera ũguo ndeka rĩ na inyuĩ rĩ

But later on, uh, niä ndokire må no mwena wa production ngä ria kå ina no nyende ũcokere namba yaku rĩngĩ nĩ ũndũ wa mũndũ ũngĩenda gũgũkinyĩra ũngĩenda kũmenya ũhoro wa studio yes namba yakwa ya thimũ nĩ 0718 81 51 50 0718 81 51 50 macokere marĩtwa maku na rĩtwa rĩa studio niĩ njĩtagwo sami gitonga na studio yako ĩtagwo Dede Records he platform ĩngĩ mangĩona wĩra ũrĩa ũrutaga yes no mathiĩ YouTube-inĩ nĩ makuona some of the work I've done actually nginya mũruta Ruth wa Moyo ngai mũrathimi no production yakwa ya, ya studio yakwa